Heddiw rydyn ni'n estyn croeso cynnes iawn i wyneb cyfarwydd i sawl cenhedlaeth o ddisgyblion Llynhari. Yn wreiddiol o ardal Pen y Bont, bu'n ddisgybl yma rhwng Medi 94 a Haf 2001. Am gyfnod, bu'n gweithio i Fenter Iaith Bro Ogwr, cyn dechrau gweithio i Urdd Gobaith Cymru yn 2009 fel swyddog datblygu. Yna, yn 2016 symudodd swyddfa'r Urdd yma i Lanhari a bu'n cyd-fyw yn hapus yn nghoridor yr Adran Cymraeg tan y flwyddyn 2021. Bu'n trefnu eisteddfodau, teithiau, gweithgareddau a chyfleoedd di-ri i ieuenctid Morgannwg Ganol. Bellach, mae'n gweithio i Fwrdd Iechyd Abertawe fel arweinydd y Gymraeg. Edrychwn ymlaen yn fawr at glywed ei atgofion o'i gyfnod yma'n Llanhari fel disgybl a sut bu'r cyfnod yma yn yr ysgol yn gynnig sylfaen i'w yrfa. Croeso cynnes iawn aton ni heddiw, Jordan Morgan Hughes.
Wyt ti'n cofio dy ymweliad cyntaf i Lanhari? Ydw.
Mae pontio yn cael ei wneud bach yn wahanol nawr i fel oedd e yn yr hen ddyddiau. Ond ges i cyfle i ddod yma gyda'r nos, um, i cael to o gwmpas yr ysgol i weld y gwahanol pynciau oedd yn cael ei gynnig uh, pan o'n i ymlwyddyn chwech a mae atgof clir iawn gyda fi o fynd mewn i'r labordai gwyddoniaeth oedd ar y pryd ar y prif coridor ar bwys y derbynfa. ar yr arogl, a hyd yn oed nawr, pan wyt ti'n cerdded lawr y coridor yna, er bod 'na ddim labordai gwyddoniaeth yna nawr, mae'r arogl dal yna. Ie, ydi. Yym, a ie, a pob tro fi'n cerdded lawr y coridor yna, mae'r atgof yna'n dod yn ôl ata Oes gyda ti unrhyw atgofion o dy ddiwrnod cyntaf, fel ffrindiau neu tiwtor? Fi'n cofio diwrnod cyntaf fi'n glir iawn. Um, oedd dim ansicrwydd gyda fi cyn, cyn dechrau, o'n i'n edrych ymlaen, o'n i'n um, falch o fod yn gwisgo'r uniform newydd yma, gyda'r uh, tei brethyn, um, ac o'n i'n teimlo bod, bod fi'n edrych yn smart iawn wrth mynd i'r ysgol ar y diwrnod cyntaf. A dyma, really, oedd y tro cyntaf i fi orfod dal bws ysgol, Yym, achos o'n i'n byw yn eitha agos i'r um, ysgol gynradd, a oedd rhaid i fi cerdded i, i ddal y bus, a fi'n cofio aros oedd hi'n fore oer, a cyrraeddodd y bus yma, ac oedd e'n llawn dop o pobl ifanc o faes teg. ac mi oedd hynny'n bedydd tân ar y diwrnod cyntaf, de. Um, I a bet do you? What's your name then? Uh, pa flwyddyn wyt ti? You're new one, are you? Yeah, yeah, yeah. Um, a wedyn cyrraedd yr ysgol ar, ar y bus yma, uh, y bus yn gollwng pawb off ar bwys y, y cowsheds, a staff wedyn yn cyfeirio dechreuwyr newydd mewn, mewn i'r cowsheds, a fi'n cofio meddwl bod yr adeilad yma'n huge, a then, ar y pryd, oedd e'n, os chi'n meddwl bod e'n dingy mewn na nawr, dylech chi wedi weld e'n ôl yn y 90au. Oedd y waliau ddim wedi cael cot o baint, hanner y goleadau oedd yn gweithio, a blwyddyn saith i gyd yn dechrau cyrraedd o'r bysus gwahanol, a dyma fi'n eistedd gyda rai o ffrindiau fi o Ben y Bont, a meddwl, oh gosh, sut mae heddi mynd i fynd nawr? A fi'n cofio wedyn, um, Misus Angharad Jones oedd yn dysgu uh, gwyddoniaeth a hi oedd pennaeth blwyddyn saith, um, yn rhannu ni mewn i'n dosbarthiadau ni, a wedyn mynd yr holl ffordd draw i ochr arall yr ysgol um, gyda'n uh, tiwtor dosbarth newydd wedyn Miss Cheryl Edwards neu Cheryl Roberts fel mae hi nawr um, a treulio'r bore wedyn yn ei chwmni hi um, yn, yn mynd trwy broses yn wytho. A oedd hynny yn, yn brofiad surreal i fi hefyd achos fel um, person ifanc o Ben y Bont sy'n dod o deulu di Gymraeg doeddwn i byth wedi dod ar draws rhywun o ardal gogledd gorllewin Cymru o'r blaen, so i gwrdd â rhywun oedd yn siarad yn gyflym, mewn acen gog, yn intense 'de, yn y, ar y fore cynta yna, a trio cymryd mewn yr holl wybodaeth yma, um, gyda'r acen estron yma hefyd, yn wedi wir aros yn y cof gyda fi. Felly, roeddet ti'n teithio yym yym i Lanhau o ardal Ben-y-bont, felly sut oedd y profiad ar y bws? O'n i ddim yn meindio um, y, y, y siwrne, dweud y gwir, um, er o'n i'n gorfod codi gynharach i teithio, oedd e'n siwrne yn dibynnu ar y flwyddyn a'r rŵt uh, y bws, oedd e'n gallu amrywio rhyw 40 munud i awr. Um, Ond wnes i'n ffrindiau weddol rhwydd ar y bws, a mae rhai o'r ffrindiau yna nes i ar y bws, maen nhw dal yn ffrindiau i fi heddi. Dyn ni ddim yn gweld yn gilydd yn aml iawn, tmod, ond ni dal yn eitha agos. Um, a weithiau, o ti'n mynd i'r ysgol er mwyn cael y profiad yna fod ar y bws, hwnna'r bit gorau'r dyrnod. yeah. um, uh, ar un cyfnod, oedd uh, aelod o staff yn dal y bws adre gyda ni hefyd. Wow. Ac, um, O'n i'n trio yn gore i fihafio ar y bws adege hynny, ond um, o'n i ddim wastad, a licen i estyn ymddiheuriad i'r aelod o staff yna nawr, os yw hi'n gwrando. Um, yeah, na i ddim enwi neb, ond uh, sorry.
Felly eist ti i ysgol Brogwr? Do, pen y bont.
Ie. Yeah. yeah.
Pam benderfynodd dy rieni i ddanfon ti ysgol Gymraeg? Wel, nôl yn um, yr 80au cynnar, oedd dad yn gweithio mewn swydd reit yng nghanol Pen y Bont. Um, oedd, oedd mam ddim yn gweithio, stay at home mum and all that jazz. Um, ac oedd yr ysgol Gymraeg gyferbyn â lle oedd dad yn gweithio ac oedd e'n cael sgwrs gydag un o'i cydweithwyr ef ac oedd e'n oedd y ddau ohonyn nhw'n edrych draw ar yr iard a dad yn um, holi, twod, os oedd ffrindfe'n gallu gweld i mab ar yr iard. A gofynnodd dad y cwestiwn, oh, I didn't realise you could speak Welsh. A esblygodd y sgwrs wedyn, a dath dad i ddysgu bod ffrindfe ddim yn siarad Cymraeg, a dyma oedd y tro cyntaf i dad really ddeall bod pobl di-Gymraeg yn danfon i plant nhw at addysg Gymraeg. So, um, Aeth e adre o'r gwaith y diwrnod yna yn meddwl bod e wedi t'mod darganfod rhywbeth hollol newydd wych, a trafod y syniad o danfon fi at addysg Cymraeg gyda Mam, a o'dd Mam gwbwl yn erbyn y syniad, paid â bod mor hurt, os yr un ohonyn ni'n siarad Cymraeg mae e'n mynd i stryglo trwy'r holl broses, paid â codi hwn eto. A yym Dad fel mae e, dyw e ddim wedi newid hyd heddiw, pan mae syniad gyda fe, dyw e ddim yn rhoi'r gorau i'r syniad yna, mae'n cadw mlaen a mlaen a mlaen, a dyna pan mae gwallt fi yn dechrau mynd yn llwyr. um, so, nath e gwthio, gwthio'r syniad yma, a jyst i cadw fe'n dawel, wedodd, mae mor ffain, ewn ni weld y brif athro, ac os yw hi'n meddwl bod e'n syniad da, newn ni drio fe. So wnaethon nhw apwyntiad i weld Misus Maisie Williams yn Ysgol Gymraeg Pen-y-bont fel oedd hi ar y pryd a gethon nhw'r wybodaeth wedyn bod mwyafrif y plant ar y gofrestr yn dod o aelwydydd di-Gymraeg. So oedd dim opsiwn gyda Mam wedyn ond cyfaddawd i a dweud, OK, newn ni drio fe. Um, a petai dad yma nawr, mae stori gwych gyda fe lle mae'n dweud yn aml byddwn ni'n cerdded heibio'r ysgol ac ar ôl i fi cael gwybod bod fi'n mynd i'r ysgol yna, um, ar ôl i fi mynd yn bachgen mawr a troi'n tri mlynedd oed, um, o'n i mynd yn excited a dweud, dadi, dadi, dadi, that's the school I'm going to go to. when I'm a big boy, a oedd hwn yn mynd mlaen am misoedd, misoedd, a wedodd e, um, ar ôl i ti fod yn yr ysgol chydig wythnosau, o'n i'n cerdded heibio'r ysgol, a wedys i, wedys i wrtho fi, Dadi, ti gweld yr ysgol yna fyna? Ie, yeah, Jod. Sa eisiau mynd i'r ysgol yna ragor. Pam, Jod? Mae nhw gyd yn siarad yn ffynnu. so dyna oedd dechrau taith fi gyda'r iaith Gymraeg. Um, a twod, perthynas rhyfedd gyda'r iaith trwy cyfnod ysgol fel fi'n siŵr i chi'n gallu um, uniaethu ag e. Ond yn edrych nôl nawr, dwi mor falch oedd yn rhieni i wedi wneud y, y, y penderfyniad yna i fi, a bod digon dewr i wneud y penderfyniad yna i fi. Um, a dwi'n meddwl bod gyda ni erbyn hyn gyd ddyletswydd i dewis addysg Cymraeg i'n plant ni ynde a a mae e'n torri 'nghalon i nawr pan dwi'n gweld yym cyn ddisgyblion a cyn cyd ddisgyblion ym mlwyddyn i sydd wedi cael plant a falle am resymau gwahanol wedi dewis peidio danfon i plant nhw i addysg Cymraeg. Mae e'n mae e wir yn torri calon fi a dwi'n teimlo bod i plant nhw yn colli mas ar rhywbeth arbennig. Mm, fi'n cytuno fe ti. Beth am dy gyfnod yn yr ysgol? Pa pynciau neu athrawon fu'n ddylanwad arnat ti? O, reit. Oedd cymaint o gymeriadau yma nôl yn y 90au de. Yr un amlwg yn amlwg yw Griffo, Smiley Pete, Mister Griffiths, Sir. Oedd gyda fe cymaint o um, uh, ffug enwe. Um, ond beth oedd yn unigryw am Mister Griffiths oedd, er bod e'n um, bennaeth yr ysgol, os oedd y ti'n disgybl da neu disgybl drwg, os oedd y ti'n un oedd yn cam fi hafio, oedd teimlad yna bod pob disgybl ar y gofrestr gyda parch ato fe. Um, ac oedd y ti fel unigolyn yn teimlo bod ti'n derbyn parch yn ôl gyno fe. Um, a oedd e'n rhyfedd, oedd e'n gallu cerdded mewn i stafell, a oedd e'n gallu enwi pob plentyn. A twod, wedi bod yn ddisgybl yma a wedi cael y cyfle i weithio gyda degau o ysgolion a um, ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd ar draws de Cymru, os a ddim lot o athrawon a penaethiaid sydd ar dawn yna i ffurfio perthynas mor glos gyda disgyblion. Yym cafodd yr adran yym y Gymraeg dylanwad mawr arna i. Yym ar y pryd oedd yr adran draw am loc y chweched. Cymeriadau cryf yn yr adran. Yym Margaret White yn amlwg yn un sy'n sefyll mas a'r a'r llais yna oedd yn cario lawr y coridore pan oedd hi'n grac ond pan o' ti'n dod i nabod Misus White, o'dd 'i ddim mor scary ag o'dd y llais yna'n neu' mas ynde? Ac os oedd hi'n gweld bod ti yn fodlon cyfrannu a cymryd diddordeb a neud ymdrech, o, o'dd hi'n wych, o'dd o'dd hi'n gefn mawr i fi yn yn enwedig yn ystod y cyfnod yna blwyddyn un ar ddeg, nath hi rili helpu fi trwy'r cwrs. Jonathan Rees hefyd fel yym tiwtor dosbarth i fi yn y chweched, um, ges i lot o gyngor gyda fe, a fe really, sy'n gyfrifol really am fi yn ail gydio yn yr iaith ar ôl i fi gadael Llanhari. Es i trwy cyfnod ar ôl ysgol, ddim really yn siŵr be o'n i eisiau wneud gyda mywyd i. A twod, dwi wedi gadael llanhari nawr ers dros i mlynedd a dwi dal ddim cweit yn siŵr be fi eisiau wneud gyda mywyd i. Ond um, bues i ar brec cinio o un o'r swyddi oedd gyda fi ar ôl gadael ysgol, a weles i Mr Rees um, yng nghanol dre Caerdydd, a Gaethon ni sgwrs, oedd e'n gofyn i fi sut oedd pethe, beth o'n i'n neud nawr ar ôl gadael ysgol, a nes i stryglo i gynnal sgwrs gydag e. A oedd y teimlad o cwilydd dath drosta i yn y yn y yn y foment yna, yy taniodd e rywbeth yno fi, nath e nath e newid fi yn llwyr, ac es i nôl i'r gwaith ar ôl y cyfarfod yna, a nes i ymddiswyddo. Ac es i o'r job yna syth mewn i asiantaeth recriwtio yng nghanol Caerdydd a wedys i, sdim ots da fi beth yw e, ond ffindwch job i fi lle dwi'n defnyddio'r Gymraeg. Ac o ganlyniad i'r diwrnod yna, o fewn wythnos, o'n i'n teithio'n ddyddiol i Fryste i wneud job mewn canolfan gweinyddiaeth y drwydded teledu i'r bbc. So o'n i'n gyfrifol am derbyn galwadau gan cwsmeriaid oedd eisiau siarad yn Gymraeg, ateb llythyron oedd yn dod mewn yn Gymraeg, oedd e-byst yn rhywbeth hollol newydd ar y pryd, so o'n i'n ateb e-byst i bobl yn y Gymraeg, a dyna really, oedd y cyfnod yna o dwy flynedd yn wneud y job bach yna, twod, a o'n i'n teithio teithio ar y trên i Bryste o Gaerdydd pob dydd, oedd e'n tough going 'de. Ond hwnna oedd cyfle i fi ail gydio yn yr iaith, a dwi mor falch nes i hynny achos nath e agor cymaint fwy o ddrysau i fi yn 'y ngyrfa wedyn. Ti'n meddwl nath e jyst newid bywyd ti'n hollol? O, ydi yn sicr.
Dwi'n meddwl petai fi heb gweld Jonathan Rees y diwrnod yna, O'dd wastad awydd gyda fi neud rhywbeth Gymraeg ond o'dd ddim yr hyder gyda fi. Ac er reit trwy'r ysgol o'n i'n glywed yn gyson 'ma dy Gymraeg di'n dda Jordan, dyle ti ddefnyddio mwy o Gymraeg, siarada mwy o Gymraeg Jordan, y mwya ti'n ddefnyddio fo, gore oll t'mod mae'n mynd i wella. Ond o'dd ddim yr yr hunan gred yna gyda fi, ac o'n i wastad yn teimlo bod Cymraeg fi ddim digon da, ond be nes i sylweddoli oedd ar ôl y, y, twed, y cyfarfod yna gyda Jonathan Rees yw wel, dim ots beth yw'r safon, ond bod fi'n defnyddio beth sydd gyda fi. Ac wrth i fi fynd trwy yng ngyrfa wedyn, dyna kind of yr ethos fi wedi trio cyfleu at y pobl fi wedi bod yn gweithio gyda fe. Twod, y syniad yma o gwell Cymraeg slac na Saesneg slick, use your Llanari Welsh, you know? Ie, so, dyna lle ydw i nawr. O, ma' wnna'n neis. Ma' ma' 'na ma' 'na cymaint o yy cymeriade ac athrawon cafodd ddylan- ddylanwad arna i, a fi 'di sôn am cwpwl fan 'na nawr a bydde fe'n annheg i enwi mwy achos t'wo' bydde fi ddim isie pechu trwy trwy peidio enwi ond o'dd o'dd cymaint yma, ie. Beth am atgofion doniol oes un fel ti'n sy'n sefyll allan? uh, Wel, o'n i'n ymarfer ar gyfer y, y cyfarfod yma yn y swyddfa ddoe, ac ath yr un yma lawr yn really, really dda, so na i rannu hwn gyda chi. Mae e bach yn embarrassing, um, ond gobeithio newch chi gwerthfawrogi fe. Um, o'n i am mlwyddyn blwyddyn saith, blwyddyn wyth falle, yym, a dath llythyr mas i rhieni yn sôn bod rhaid i bob disgybl yn y flwyddyn cael y brechiad BCG, a gyda'r dyddiad a phopeth, ac es i â'r llythyr yma adre at yn rhieni a dweud, this has come home from school, I'm not doing it, not having needles, no way, os ych chi'n mynd i orfodi fi fi fynd i'r ysgol ar y diwrnod yna, Dwi ddim yn mynd i fynd, dwi'n mynd i fynd at y bus and I'm going to bunk off and I'm going to go somewhere and just have a day of fun. I'm not going into school, no way. So, wrth rieni fi cadw, ok, fine, na di, beth ti eisiau neud e? Ond heb i fi wybod, dyma fi yn mynd mewn i gwasanaeth yr wythnos yna yn yr ysgol, a pennaeth y blwyddyn ar y pryd oedd Sharon Wynnard. falle bod rhai yn cofio Sharon Wynad, ac oedd hi'n sôn nawr fori yw diwrnod mawr, mae'r bwrdd iechyd yn dod mewn i rhoi y brechiadau yma i disgyblion i gyd. Dyma hi'n agoffa, mae, ma, ma nhw mewn heddi hefyd, ond maen nhw'n gwneud blwyddyn arall heddi, felly newch yn siŵr bod chi gyd yma fori. Ac dyma fi nawr yn eistedd na'n meddwl, be fi'n mynd i wneud fori de? Ai lawr i Borthcawl falle. Um, so oedd plans mawr gyda fi yn ymhen o beth, i, beth o'n i'n mynd i wneud gyda dynod off fi. A dyma hi'n dweud, i ni yn gwybod bod rhai ohonoch chi methu bod yn yr ysgol fori, felly dyn ni wedi trefnu bod chi'n cael eich brechiad heddi. Ble mae Jordan? Oh, no!
a dyma fi a gwaed, oh my god, a fi'n teimlo'r teimlad nawr, a gwaed fi'n oer i gyd. So dyma fi'n codi llaw a Sharon Wynard yn cyhoeddi wrth y wrth y y flwyddyn. Dyw Jordan ddim yn gallu bod yn yr ysgol fory, felly mae e wedi gwirfoddoli cael y brechiad heddi. Jordan, dere gyda fi, plîs! A dyma Sharon Wynard yn tynnu fi mas o'r um, gwasanaeth ac yn cerdded gyda fi lawr i stafell y nyrs i cael y brechiad yma. O oh, na!
Ie, yeah, I know. Ond be nes i ddim ystyried wedyn oedd Pan ddes i mewn i'r ysgol y diwrnod wedyn, achos oedd dim pwynt i fi peidio dod i'r ysgol wedyn, na gyd o'n i'n cael trwy'r dydd wedyn oedd, be ti'n neud mewn heddiw? O'n i'n meddwl, o, o ti ddim mewn heddi. so oedd, nid yn unig oedd gyda fi'r siom o gorfod cael y brechiad dwrnod yn gynt, ond oedd y siom gyda fi'r dwrnod wedyn o um, dod lan ag esgus o pam o'n i yn yr ysgol pan oedd treniadau gyda fi beidio bob mewn. Ie, yeah, so bach yn embarrassing meddwl yn ôl amdano fe nawr. A dwi dal ddim yn ffan o nodwydde o gwbl. Na, ni ni fi. Na, na fi. O gwbl.
Oce, felly yy fes ti'r ati ag dy dad di neithiwr a ddarganfod adroddiad o blwyddyn naw. So, deimlad oedd ail darllen yr adroddiad yma? Um, be sy'n rili really rhyfedd yw, wrth ddarllen e, twod, mae'r adroddiad yma'n dyddion ôl i 97. Dwi'n so ti'n sôn be? Faint o flynyddoedd yw hwnna? Bron i 30. Dyw e ddim yn teimlo fel mor hir yn ôl ag yw e. A ti'n darllen sylwade'r athrawon a a ti'n cofio bod yn 'u cwmni nhw a clywed 'u lleisiau nhw sydd yn rili rhyfedd. Ond mi wna i gyfaddef wrthoch chi nawr wrth ddarllen e, dwi yn dyfalu bod fi heb gweithio bach yn galetach yn yr ysgol. Yym, a petai fi'n gallu mynd nôl, byddwn i bendant yn gweithio'n galetach. So gwnewch 'ych gwaith cartre.
Wyt ti wedi dod â dy lyfr cyswllt o Flwyddyn Deg gyda thi? Ie, wel, un o'r pwyntiau gweithredu yn adroddiad Blwyddyn Naw oedd, mae rhaid i Jordan cadw i Llyfr Cyswllt e'n datlusach. So, nes i ymdrech arbennig gyda Llyfr Cyswllt Blwyddyn Deg, nes i hyd yn oed printio, argraffu enw fi yn goch i matcho lliw ffrynt y llyfr, a wedi cyfro fe gyda plastig, a wedyn mae'r wythnosau cyntaf tymor yr hydref, llawn gwaith cartref, a wedyn ar ôl tua mis Tachwedd, dim byd yn y fe o gwbl. so dyna sut mae e wedi goroesi hi 2024. Um, yeah. ond mae hwn yn dod at, ag atgofion nôl hefyd, uh, uh, y tasgau gwaith cartref, y targedau o'n i wedi rhoi yn hunain. Um, na i ddarllen rai ohonyn nhw mas nawr i chi. Mae rhaid i fi cyflawni gwaith ar amser. Uh, mae rhaid i fi cwblhau gwaith. Datblygiadau perso personol. Nodwch tri targed ar gyfer eich datblygiad personol. Targed rhif 1. Defnyddio'r llyfr cyswllt. Targed rhif 2. Defnyddio'r llyfr cyswllt. Targed rhif tri. Defnyddio'r llyfr cyswllt. Be ti'n meddwl bod y llyfr cyswllt yn dweud am ti fel disgybl? Uh, mae e'n dweud bod fi yn neud am dre, fi yn trio, ond um, weithiau ddim wastad yn llwyddo.
Oedd yn ymdrech yna, anyway. Oedd, mae hwnna'n glir i chi weld, yn dweud, mae'n glir i chi weld. Uh, dychweles ti i'r ysgol fel disgybl i'r chweched. Wyt ti'n falch o hynny? Yym, ydw, fi'n falch iawn des i nôl yma. Yym, nes i ddim wneud yn arbennig o dda yn academaidd yn yr ysgol, dweud y gwir. Des i nôl a treulio dwy flynedd yn joio, mwynhau. Yym, o'n i'n ffocysu lot gormod ar y pethe um, allgarsiol, trefnu pethau, gigs ar gyfer cyd-ddisgyblion, um, o'n i ynglwm â panto nath y chweched wneud ar gyfer gwyl ddrama Tafelau, teithiau gyda'r urdd, oedd lot yn mynd mlaen yn y mywyd personol i, wedi colli mam yn ystod y cyfnod tygau, a oedd ffocws fi ddim yn y lle iawn pan ddes i nôl i'r chweched, ac yn edrych nôl nawr fel oedolyn, twod, falle oedd angen bach mwy o gefnogaeth arna i, ond dwi ddim yn sori nes i treulio'r dwy flynedd yna i mi, achos nes i ddysgu lot o sgiliau o'r ochr trefnu, nath ddod i helpu fi yn fy ngyrfa, ac mi es i'n ôl i coleg ar ôl gadael Llanhari, so ma' lefelau A gyda fi, ond dathon nhw cymryd bach yn hirach i fi gael nhw, a ma' atgofion arbennig gyda fi o'r chweched dosbarth, un o'r cyfnodau hapusa mywyd i'n edrych nôl. Ond ie, yeah, petai fi'n gallu rhoi neges i Jordan nôl yn y flwyddyn 2000, gwna dy waith cartre, Jordan, gwna ymdrech gyda'r uh, gwaith academaidd, nid just y pethau allgyrsiol yna. O'n i'n trafod cyn i ti dod i eistedd gyda ni nawr, a o'n i'n gweld ar te ti o tîm um, dirprwy prif disgybl. Ie, o'n i'n ddirprwy brif swyddog, um, ac yn aelod o pwyllgor y chweched, ynde, ond, um, ie, swyddog y partïon o'n i, dweud y gwir, fi oedd um, yn, yn trefnu y pethau cymdeithasol yna, a dyna'r rôl nes i roi di'n hunain yn y chweched dosbarth. So ie, ges i lot allan o fod yn y chweched, ond dwi'n meddwl oedd y, y, yr athrawon ar y pryd yn tynnu gwallt mas achos o'n nhw'n gweld bod potensial gyda fi, ond o'n i ddim yn neud y gorau ohono fe. Wrth meddwl nôl nawr a'r cyfeiriad ma gyrfa fi wedi cymryd, dwi'n edrych ar y dwy flynedd yna fel rhyw fath o brentisiaeth. Achos y, sgil, y sgiliau o'n i'n defnyddio wrth wneud y gwaith trefnu yna yn y chweched dosbarth, oedd yr union sgiliau oedd angen arno fi wrth fynd i weithio yn y maes trefnu cymdeithasol gyda'r Urdd, ynde? Ie. So, um,
told you so. Pennaeth chweched, Mr Parry.
Oh, Mr Parry! Mr Parry! um, Dwed mwy wrthyn ni am Pant o'r Chweched. Oh gosh. Mae'r sgript cyfan gyda ti heddiw. Ydy, fi 'di ffindo'r sgript yma lan yn yr atic. Um, un o ffrindiau gore fi sgwennodd y sgript yma, Meilir Hedd ap Ifan, shout-out bach i, i Meilir fyna. Ie, yeah, gythyn ni lot o sport yn neud y panto yma. Um, gythyn ni wahoddiad gan um, y y criw oedd yn cyd-lynu'r gŵyl ddrama yn ardal Taf y Lai i cynhyrchu rhywbeth, a'r syniad tu ôl i fe oedd bod um, chweched dosbarth Llanhari yn cystadlu yn erbyn chweched dosbarth Rhydfelen trwy ysgrifennu sgript panto a perfformio yn y gŵyl ddrama yma, ond y flwyddyn yma oedd Rhydfelen yn neud opera roc mammoth huge o'r enw Bug a Millennium. So, o'n nhw ddim yn cystadlu y flwyddyn yma, so wnaethon ni ennill cyn dechrau, dechrau sgwennu'r sgript. Ond uh, gyda ni lot o sport, loads o aelodau'r chweched yn rhan ohono fe. Um, mae fideo ohono fe'n bodoli rhywle, gyda meilir dwi'n siŵr. Um, yeah, ond oedd hyd, hyd yn oed y broses paratoi ar gyfer hwn, um, Fi'n cofio mynd yn y car gyda Peter Griffiths lan at theatr um, y Phoenix yn Treorci i, i gweld y llwyfan lle byddwn ni'n perfformio um, a oedd y taith car yna gyda Mr Griffiths yn brofiad yn ei hun de. Um, uh, Mae'n licio gael un gloi, Mr Griffiths. Troi drwm gyda fe. Um, Ie, yeah, so lot o atgofion dda fyna. Um, a dyna un o'r pethau o'n i'n wyddus i ailgidio yn y fe. Pan o'n i wedi dod i weithio yma'n llynharu, oedd falle ailgidio a cael y disgyblion i, i, i, i gymryd rhan yn rhywbeth o'r fath, ond um, yn anffodus nath e ddim gweithio mas fel yna. Bygest ti'n gweithio i Fenter Iaith Bro Ogwr? Iawn. Beth oedd y pel gweithio yn dy gymuned droed Gymraeg i ti? Ie, yeah, wel, fel sonies i, es i wneud y job yna yn Bryste yn gweithio trwy'r Gymraeg, a hwnna wedyn oedd y cyfle cyntaf o'n i'n gweld fel dyma rhywbeth lleol yn y milltir sgwar i, lle allai fod yn gweithio trwy'r Gymraeg, a falle dylanwadu ar eraill i ddefnyddio mwy o Gymraeg hefyd. So oedd e'n teimlad rhyfedd i fynd nôl i weithio ym Mhen-y-bont, ond beth oedd yn, yn wych am hynny oedd ar y pryd o'dd pobl ifanc Pen-y-bont yn dod i Lanhari, so nath hwnna kind of ail-agor y ddrws i fi ddod nôl i'r ysgol a ail-gydio yn y perthynas yna. A dwi'n dwi'n hynod hynod falch o'r cyfleoedd o'n i'n gallu cynnig i'r disgyblion yy tra o'n i yn y swydd yna. a oedd, oedd hynny'n amrywio o clybiau ieuenctid wythnosol i teithiau hanner tymor, um, ac mae lot o'r pobl ifanc oedd yn dod i'r gweithgareddau a'r clybiau yna um, yn y blynyddoedd cynnar erbyn hyn gyda plant i hunain, a lot ohonyn nhw wedi rhoi i plant nhw mewn i addysg Gymraeg, sydd yn, sydd yn really lyflu i weld.
A a beth am dy waith gyda'r Urdd rwyt ti'n trefnu teithie tramor ar gyfer y pobol ifanc felly gefais ti brofiadau da wrth teithio tramor gyda'r ysgol? Do ge- es i ar cwpwl o teithie yym tramor i i i Ffrainc yn bennaf a un yn sefyll mas am mlwyddyn naw. Ethon ni gyda'r adran Ffrangeg i ymarfer ein Cymraeg ethon ni i ardal Normandy gyda taith diwrnod mewn i Baris. Ymweliad i'r eglwys fawr yng nghanol Rouen. Yn anffodus, does dim Ffrangeg gyda fi bellach. Ond, ie, yeah, oedd e'n oedd, oedd e'n profiad gwych ac oedd e'n ddiddorol gweld athrawon allan o, o'r cyd-destun ysgol yna hefyd, ac adeiladu perthynas bach yn wahanol gyda nhw. Mi nath e tanio diddordeb fi yn yn pwnc Ffrangeg a es i ymlaen i neud e fel yy tygau, ond dwi'n meddwl o'n i 'di cyrraedd kind of eithaf fy ngallu gyda Ffrangeg erbyn yr arholiad tygau so... Ie dwi'n deimlo. ...yym all- dwi'n me- dwi'n meddwl byddwn ni'n llwyddo i archebu cwasom falle a gofyn gofyn ble mae'r ysbyty agosaf ond falle dyna fe erbyn hyn.
Felly fel soniais dychweled ti nôl i Llanari. Ie. Sut brofiad odd yym cydweithio gyda'r ysgol a sut datblygodd hynny dros y blynyddoedd? Odd dod nôl i weithio yma yym o'n i 'di bod yn gweithio gyda'r Urdd ers sawl blwyddyn erbyn i fi symud y swyddfa mewn i'r ysgol. Ac oedd e fel dechrau pennod newydd, wnaeth e trawsnewid y ffordd o'n i'n gweithio, a wnaeth e roi set o lygaid newydd i fi ar y gwaith, dweud y gwir. Yym, oedd e'n lot, lot yn haws i cael gafael ar bobl ifanc, i i cynnig cyfleoedd iddyn nhw, a wnaeth e hefyd agor drysau i fi ddod â disgyblion ysgolion eraill mewn i Lanhari a wneud lot, lot, lot fwy o cyd-weithio. Nath e hefyd agor y drws yna i fi neud pethe heb fawr o rybudd, so pethe munud ola, t'mod os wyt ti'n gweld gweithgaredd yn codi penwythnos yma, beth am ni fyn' i weld os allwn ni roi grŵp bach o bobl at ei gilydd i neud y weithgaredd yna. Ac wrth gwrs wedyn gyda Eisteddfod yr Urdd yn dod i ben coed, oedd y gallu i i tynnu disgyblion yr ysgol yma mewn a rhoid yr un profiadau iddyn nhw a ges i fel disgybl pan oedd yr Eisteddfod ar yr un safle nôl yn 98. Oedd e jyst 'di rhoid modd o fyw i fi. O'n i o'n i wrth fy modd, o'n i reit yn ei chanol hi. Ie, dyddiau da. Dyddiau rili da. Beth am yn dy gyfnod yn y swyddfa yma yn yr ysgol? Yym, roedd criw'r chweched yn hoff iawn o ddod draw am sgwrs a phaned, felly pa mor bwysig oedd y cyfle i ddod i adnabod a dylanwadu ar griw o bobl ifanc yn Llanhari? Ie, o'n nhw'n hoff iawn o ddod draw a cael paned, o'n nhw byth yn prynu llaeth ddo. fi, fi oedd yn prynu'r llaeth, ac erbyn i fi fynd i cael paned, oedd dim llaeth ar ôl. um, na, a, twod, oedd yn Y syniad o dod â'r swyddfa yma i fod yn pencadlys yr Urdd yn y rhanbarth yma, ynde? Ac erbyn y diwedd, ddaeth e rhyw fath o ystafell gymdeithasol i rhai aelodau'r chweched, a weles i hynny fel peth positif iawn, achos wrth edrych ar y grwpiau oedd yn tueddu i ddod ato ni, doedd rhein ddim yn ddisgyblion, falle bydde wedi bod yn defnyddio'r Gymraeg yn eu amser rhydd nhw yn yr ysgol, ac oedd e'n glir i mi erbyn i'r grŵp yma gadael yr ysgol, o'n nhw'n o'n nhw'n Gymry, o'n nhw'n Gymry balch hefyd, a dwi'n ffodus iawn bod y grŵp yna, maen nhw dal mewn cyswllt gyda fi nawr, a maen nhw maen nhw dal yn tecstio gyda fi'n Gymraeg, maen nhw'n gwahodd fi i gwrdd lan gyda nhw am beint o bryd i'w gilydd, a hynny i gyd yn defnyddio'r Gymraeg, ynde? Ie, neis, ie. Yym, a potentially, he- heb bo' fi wedi symud mewn i'r ysgol, bydde'r perthynas yna wedi bod yn wahanol, bydden i ddim wedi gallu cael y dylanwad yna arnyn nhw, a falle bydden nhw wedi mynd off i brifysgol a gwneud yr un mistake â fi a colli'r gafael yna ar yr iaith. A un o uchafbwyntiau dy gyfnod fel swyddog gyda'r Urdd oedd cael trefnu Eisteddfodau yr Urdd yn dy ardal. Fues ti'n cydweithio gyda'r ysgolion yr ardal er mwyn estyn croeso i Gymru gyfan i'r ardal ni. Yn bendant un o'r uchafbwyntiau, sawl uchafbwynt gyda fi. yr elfen o, o weithio gyda'r urdd o'n i'n mwynhau fwyaf oedd rhoi y cyfle i blant a phobl ifanc teithio tramor, achos dyna'r elfen o'r bod yn aelod o'r urdd o'n i'n mwynhau fwyaf, ynde? Bod nhw'n cael gweld diwylliannau gwahanol, profi ieithoedd gwahanol, cael y cyfle yna i ddefnyddio'r Gymraeg mewn gwlad estron a gweld bod e'n rhywbeth sy'n gallu wneud nhw'n unigryw. Um, ond, ie, yeah, yn sicr, oedd y cyfnod yna, 2015, 16, 17, twod, cyn yr Eisteddfod a flwyddyn yr Eisteddfod, wel, o'n i'n byw a bod Steddfod yr Urdd ar y pryd, oedd dim munud sbâr gyda fi i wneud unrhyw beth yn y mywyd personol i, nes i roi cant y cant mewn iddo fe, ond o'n i eisiau bod e'n llwyddo, o'n i eisiau bod plant a phobl ifanc, nid jyst ardal Pen-y-bont, ond yr ardal ehangach, Taf-el-Ai, yn cael y profiad yna o berchnogaeth dros Steddfod. Ac oedd e'n wych i weld cymaint ohonyn nhw yn gwneud gweithgareddau codi arian, twod oedd pobl allan yn y gymuned hefyd, twod oedd yy g- ges i ges i sioc o weld cymaint o Gymry Gymraeg oedd yn byw ym Mhen-y-bont. yeah. Ethon ni trefnu pwyllgor y pel yn Clwb Rygbi Pen-y-bont, a o'na, o'na pobl yna o'n i ddim wedi gweld ers fod yn ddisgybl yn Llanhari, a o'na pobl yna oedd wedi dysgu fi yn yr ysgol gynradd. Oh. Bod, a oedd gweld y pobl yma yn dod at ei gilydd i gyd i weithio at yr un nod, a'r nod yna oedd rhoi'r Gymraeg i bobl ifanc. Ne? A gweld hwnna'n digwydd ar step yn ein drws ni, mae e, mae e'n oh, profiad anhygoel. A petai chi'n edrych nôl ar unrhyw lluniau neu clips fideo o'r steddfod yna, fyddwch chi'n sylwi bod llygau fi'n goch, achos o'n i'n emosiynol iawn trwy'r wythnos. Gweld yr holl waith yna'n dwy'n ffrwyth, a gweld bod yr wythnos wedi bod yn llwyddiant, o, oh, o'n i mor falch, mor falch. Wel, Fel person ifanc oedd wedi mynd i'r Eisteddfod, diolch yn fawr, chos nes i wir mwynhau. O, oh, na! O! Oh. Wel, ti wedi rhoi dylanwad enfawr oh. i ni. A yn sôn am yr Eisteddfod, fi es ti a Leon yn double act ar y maes ac yn oh, yeah. celebs enfawr a tyledu trwy'r wythnos. Felly, ydy'r siaced coch dal gen ti? Um,
Mae'r siaced coch dal gyda fi. Mae e mewn Bag sydd wedi clymu'n dynn, dynn, dynn lan yn yr atic, a fyna mae'n mynd i aros am amser hir.
Iawn. uh, rwy ti wedi mynd i weithio i Fwrdd Iechyd Abertawe erbyn hyn. Beth wyt ti'n um, ei wneud yn y swydd honno o ddydd ddydd? So, mae'r swydd sydd gyda fi nawr, mae'n newid fyd o beth o'n i'n neud o'r blaen, ond mae lot o tebygrwydd yn y gwaith dwi'n wneud hefyd. Dwi'n gweithio i Fwrdd Iechyd Bae Abertawe, a fi sydd yn gyfrifol am lunio strategaeth y Gymraeg y Bwrdd Iechyd, a sicrhau bod gwasanaethau gofal iechyd ar gael i gleifion trwy gyfrwng y Gymraeg. So, dros y flwyddyn diwethaf, dwi wedi bod yn gweithio ar prosiect mawr sydd yn mynd i gael ei gyhoeddi nawr ym mis Rhagfyr sydd yn edrych ar sut mae meysydd blaenoriaeth y Llywodraeth o fewn y Bwrdd Iechyd yn gallu cynnyddu ei gallu i cynnig ymgynghoriadau clinigol trwy gyfrwng y Gymraeg i gleifion, so petai ti angen triniaeth ar gyfer rhyw afiechyd, pan wyt ti'n cofrestru gyda'r bwrdd iechyd ac yn ceisio trefnu apwyntiad, byddai'r cynnig yna'n dod yn awtomatig i ti os wyt ti eisiau apwyntiad yn Gymraeg neu yn Saesneg. Dyna be dwi 'di bod yn gweithio arno fe yn bennaf dros y cyfnod dwetha, ac mae'r gwaith yna'n dod i ben nawr a fydd e'n mynd yn fyw. Elfen arall pwysig o'r gwaith yna wedyn yw ymgysylltu gyda'r gweithlu ac helpu'r gweithlu i dod i ddeall pam bod cynnig gwasanaethau iechyd i'r cyhoedd trwy'r Gymraeg yn bwysig. Yn amlwg, mae yna pobl mas yna sydd yn defnyddio'r Gymraeg fel eu iaith cyntaf nhw, pobl ifanc, plant, ie, yeah, sy'n falle dod o cartrefi lle dim ond Cymraeg sy'n cael ei drafod. Nawr, dychmygwch pa mor rhyfedd bydde fe i'r plentyn yna mynd mewn i siarad gyda doctor a ddim yn deall gair mae'r doctor yn dweud, ynde. So mae'n hynod, hynod bwysig bod ni'n gallu sicrhau bod plant a pobl hŷn hefyd, achos mae yna bobl hŷn sydd yn tueddu i fynd yn ôl at y Gymraeg wrth i nhw heneiddio, bod nhw'n gallu cael gafael ar y gwasanaethau yna. Mae'r gweithlu wedi bod yn gefnogol iawn. O'n i'n disgwyl wrth dechrau'r y gwaith yna bydde fe'n talcen caled, ond dwi wedi cael siom o'r ochr orau. Mae'r staff i gyd yn frwdfrydig, maen nhw'n deall y rhesymau dros gorfod wneud y gwaith yma, a dwi wedi llwyddo dros y blwyddyn diwetha' i cael dros cant a hanner o bobl i wneud gwersi mynediad lefel un trwy'r Gymraeg. So, ma' 'na frwdfrydedd yna a mae'n wych i weld. O, neis.
Ma' hwnna'n rili neis i clywed actually. Cwestiwn pwysig. Pa dri gair sydd yn crisialu Jordan yn 2024?
Oh! uh, pa triniau ti'n rhannu? Um, hapus. Uh, gobeithio. Um, a balch.
Fi'n offi yna. Ie? Yeah? Ie, yeah, fi'n meddwl bod hwnna'n perffaith. Pam? Pam?
Um, dwi'n hapus achos dwi mewn swydd sy'n talu'n dda. Yym, does gynna i ddim stress, dwi'n hapus yn y gwaith, yym, dwi'n gweithio gyda tîm arbennig o bobl, ac mae amser rhydd gyda fi gyda'r job yma. Mae gyda fi bywyd personol, a gallu cael bywyd personol gyda'r job yma. Ers gadael yr Urdd, mae amser gyda fi nawr i cael hobïau. Sa'i di cael hybiau ers amser maith. Fi di, ers gorffen gweithio fan hyn, fi di wneud cwrs ar stained glass. Oh, nice. So hwnna yw hobi bach fi nawr. Mae gyda fi gweithdi bach allan yn y garid lle fi'n wneud ffenestri gwydr. Oh, nice. Yeah, so, yeah.
Gobeithio, twod, fi'n fi yn rhan o'n waith i, twod, ni'n gweithio at y nod yma o cael y miliwn erbyn um, 2050, ydyn ni'n mynd i llwyddo? Fi'n gobeithio. Fi'n gobeithio. Fi'n really gobeithio.
um, beth oedd y trydydd gair wedys i? balch! Balch! A fi'n falch iawn o fod yma. Fi'n ddiolchgar iawn am cael y gwahoddiad i ymuno gyda chi heddi. Mae Llanhari yn lle special iawn. Um, ges i profiad arbennig yma fel disgybl. um, dwi e ddim yn gyfrinach ath yr ysgol trwy cyfnod ansicr gyda llangynwyd yn agor ac yn cymryd nifer fawr o ddisgyblion. So mi oedd y degau pan o'n i'n dod mewn i weithio yma, um, ac o, o ti'n gweld y niferoedd yn gostwng yma, a mi oedd na wir pryder bod y lle mynd i gau. Um, Oedd hwnna'n anodd i dderbyn? Um, ie, yeah, so mae ma Llanhari yn lle special iawn, right? A pan ddes i'n ôl yma i weithio gyda'r ysgol a gweld y niferoedd yn gostwng yma, o na wir pryder gyda rhai, Bod yr ysgol yn mynd i orfod cau, t'mod, gyda gartholwg wedi symud mewn i dalgylch Llanhari o un ochr, a Llangynwyd wedi agor ym Mhen-y-bont, o'dd cwestiyne'n cael eu gofyn, ynde? So o'dd y teimlad yna o ryddhad pan ddath y syniad yma o sefydlu adran gynradd yn yr ysgol, wel, o- mi oedd e'n ryddhad. T'wod a ma' 'na lot o trafod pan ma' ysgol yn newid enw ynde? Ond dwi fe- ddim dwi ddim yn meddwl dewch chi ar draws unrhyw cyn ddisgybl bydde'n gwrthwynebu cael gwared ar gael gyfun i sicrhau dyfodol i'r lle yma. A dwi'n meddwl Mae gweld plant yn dod i'r ysgol yn eu gwisgoedd coch llanharu, plant tri, pedwar, pump mlwydd oed, mae e'n wych, mae e'n wych a mae'n dangos bod y Gymraeg yn fyw yn yr ardal yma a bod dyfodol disglair i'r ysgol yma hefyd, sydd yn rili lyfli i weld.

Diolch i'n gwestai ni heddiw a diolch o galon i chi am wrando ar bodlediad Llwybrau Llangharry, Dathlu'r Air. Rydyn ni'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau y podlediad diweddaraf. Os wnaethoch chi fwynhau, croeso i chi adael adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag, sut bynnag rydych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am lwybrau llynharu i fwynhau mwy o podlediadau.
Cofiwch rannu ein podlediau gyda'ch teulu, ffrindiau a'r byd i gyd. Os hoffech chi wybod mwy am ein hysgol ni neu os hoffech gysylltu gyda ni i rannu eich straeon a'ch atgofion difyr bywiog a chofiadwy o'ch llwybr a'ch cyfnod chi yn Ysgol Llanhari, ewch i'n tudalen Instagram a'n cyfrif X at Gymraeg Llanhari neu ewch i'n gwefan llanhari dot cymru.
Diolch unwaith eto i chi am eich gwrandawiad a'ch cefnogaeth i'n podlediad ni.
Hwyl!
Yn dathlu hanner can mlynedd.
Podlediad Teulu Llanhari.